Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Déi Evenementer an den leschten Deeg am Noen Osten an och d'Affär Skripal ronderëm Russland an d'Vereenegt Kinnekräich ruffen eis nach eemol an Erënnerung, wéi wichteg d'Diplomatie ass an wéi no si och bei Lëtzebuerg ass, obscho mer heiansdo menge mir wären net ëmmer vun allem direkt betraff. Dat ass net esou. Eng Rei vu Saache muss een ervirhiewen, an eng Rei vu Saache misste sech och an der Lëtzebuerger Diplomatie hoffentlech no den nächste Wahlen änneren. Eng éischt vun deene Saachen ass, datt mer musse erëm léieren, den Ëmgang mat anere Staaten a mat anere Politiker vun anere Länner mussen héiflech an am Respekt, Gestalten. Et kann ee sech an der Diplomatie ganz vill soen, et muss ee sech heiansdo ganz vill soen, mee dat muss ëmmer mat Héiflechkeet a mat Respekt geschéien, fir datt ee ka weiderhi mat deene Länner, mat deene Politiker schwätzen an och weiderhi fir Lëtzebuerger Interessien an de Relatioune mat deene Länner antrieden. Eng zweet Saach ass, dat d'Diplomatie muss erëm d'Gefill fir d'Hierarchie, erëm zréckkréien. Mir hunn bei dëser Regierung gesinn, datt och bei zum Deel banale Konferenzen den Niveau vun der Lëtzebuerger Vertriedung vill ze vill héich ugesat war. An der Klimapolitik, déi héich politiséiert ass, déi Debatt ass méi politesch wéi wëssenschaftlech, leider, hu mer esouguer gesinn, datt eise Staatschef op eng Konferenz matgeholl gouf viru Kuerzem, wou just u sech iwwer Bagatellen diskutéiert ginn ass, Prozentsaz, technesch Detailer vun Emissiounen, déi hätte sollen op engem, um Niveau vun engem Ambassadeur geféiert ginn a wou souguer d'Präsenz vun engem Minister net néideg gewiescht wär. Mir brauche erëm e Gefill dofir, mir musse erëm léieren, wou de Sënn ass fir eng Ofstufung an der Vertriedung vum Land an datt dat wichteg ass, fir och do de richtegen Niveau ze wielen, fir datt ee ka politesch de Prozess gutt steieren. An dat Drëtt ass. an dat mengen ech ass eng éischt Reaktioun op d'Affär Skripal, dat ass, dat mer eis mussen iwwerleeën, wou Vir an Nodeeler sinn, Avantagen, eventuell Geforen, dat mer esou enk agebonne sinn an eng europäesch politesch Zesummenaarbecht. Et gëtt eng Rei vun Avantagen. Mir si vill besser informéiert iwwer dat, wat an der Welt geschitt, wéi wa mer do net derbäi wäeren. Mir hunn méi eng grouss Visibilitéit. Heiansdo kënne mer Initiativen huelen. Mir hu Méiglechkeet anzewierken, awer nëmmen an engem beschränkte Mooss. Et ass awer vu Lëtzebuerg vu groussem Virdeel. Mir ginn och moderéiert, doduerch dat mer agebonne sinn an engem Grupp vun anere Staaten. Ech sinn iwwerzeegt, dat ënnert deem aktuellen Ausseminister eis Nohostpolitik nach vill méi desequilibréiert wär, wa mer net an der europäescher politescher Zesummenaarbecht agebonne wären. Op der aner Säit gëtt et awer och Geforen. Mir mussen heiansdo europäesche Länner elo nolafen, wéi elo dem Vereenegte Kinnekräich, dat ganz séier Behaaptungen opgestallt huet, ouni datt mer bis elo Beweiser gesinn hätten, wéinstens net am Parlament, datt déi Behaaptungen, déi vum Vereenegte Kinnekräich virbruecht goufen, och richteg sinn. Dat ass awer wichteg. Et kann an internationale Bezéiungen ëm ganz wichteg Froe gi bis hin zu Krich a Fridden, a mir mussen do insistéieren, wéi et och deemools beim Irakkrich war, datt déi Beweiser, déi eis presentéiert gi vérifiabel sinn an och seriö sinn. Mee hei musse mer eis drun erënneren, wat d'Fransouse viru ville Joren eng Kéier gesot haten a wat, mengen ech, nach ëmmer seng Richtegkeet a seng Wichtegkeet huet, Nous sommes des alliés, mais nous ne sommes pas des alignés. Mir sinn alliéiert, natierlech och mat eise britesche Frënn, deene mer ganz vill schëllegen, déi fir eis ganz wichteg Partner sinn an der Wirtschafts a Finanzpolitik, mä mir sinn net onbedéngt alignéiert. Mir mussen net alles nomaachen, wéi mer et och beim Irakkrich net gemaach haten, wou déi sougenannte Schocklaskoalitioun hir Distanz geholl hat, mat Recht, wéi sech herno erausgestallt huet, zu enger Politik, dee mat Beweiser operéiert hat, déi net iwwerzeegend waren an souguer gefälscht waren. Mir mussen als Lëtzebuerg also wuel eis bekennen zu enger Agebonnenheet, zu enger wäitgehender politescher Zesummenaarbecht mat aneren europäesche Staaten, awer ech menge mir brauchen och e Stéck Fräiheet an e Stéck Onofhängegkeet, souguer als klengt Land. Mir kënnen dat, wat mer an der Politik an an der Diplomatie maachen, kënne mat Éierlechkeet ze vertrieden. Ech soen Iech villmools Merci a bis déi nächste Kéier.